Bilşiňiz ýaly dostlar, biz Ak depder studiýasynda we bu bölümde bet-bet täzelikler bar. Garaşsyzlyk baýramy bilen tüýs ýüregimizden gutlaýarys! Göni otuz üç ýyl boldy biziň Garaşsyz bolanymyza we bu bölümde baýramyň şanyna täzelikler bar. Aktiwnyja boluň, men bolsa täzeliklere başlaýyn.

Men Guganyň soragyny iki bölümden bäri bilenokdylar. Guga, soragy bilen barmy ýa ýokmy?
Essalowmaleýkum Media TM, hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berlen soragyň jogabyny ýene-de Şöhrat Allanazarov diýen agzamyz ilkinji bolup, anyk dogry jogaby bermegi başardy. Indi dostlar şu taýda bir bellik, menem hiç hili apelsin ýok diýip jogap berdim diýip maňa kän adam ýazdy. Howwa, hiç hili apelsin ýok diýip jogap berdiňiz, ýöne näme üçin diýip soralanda, siz mandarin diýip jogap berdiňiz, ýagny bu jogap düýbünden ýalňyş. Indi dostlar ýene-de täze sorag, şu taýda bir kartinka goýjak, şo kartinkada sorag belgisiniň ýerine näçe bolmaly? Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogaby ýazmagy başarsa, hemişeki ýaly meň adymdan ýüz manat. Onda näme, hemmäňize üstünlik!

Ýusup täzeliklerine gelenimizde, dostlar, şu hepdäniň dördünji güni halypa Suhan Orazberdiýew bilen ýüz-ýüze gepleşigimiz çykar. TikTok täzeliklerine Jeren Halnazarowa salam aýdymyna rolik hödürläpdir. Aýdymy doly diňlejek diýseňiz, Ýutubda.
bar.
Indi gelýäs könleri ýatlaşajygyna Suhan Orazberdiýew, Mährem Çynar kinodaky aýdymy.

Indi gelýäs teswirleri okamaga. Şajymyza ilkinji teswir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Alym Ýolbarsow. Salam Meditama. Salam. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki teswirimiz Elhan Mämmet Weliýew. Salam Altyn Salam Meditama we Ak kepderi Studiýanyň işgärleri. Size üstünlik işiňizde abraý arzuw etýän. Bir sorag size mejitama aktiw gatnaşýanlar bilen gepleşik başlajakdyňyz näme boldy ol proektiňize hiç biri bilen gepleşigiňizi görmedim biram jeýtinur aýlaň ýüzbe ýüz gepleşigine agamämme saparmyradowy çagaraýyň haýyş ýene işiňizde üstünlik abraý dileýän diňe Öňe supersiňiz. Tesiriňiz üçin aýratyn sag boluň, nesip bolsa çagyrarys. Proýektimiz barada bolsa doly edip etmejegimizi intä pikirlenip ýörüs. Ýene bir tesirimiz Guwanç. Salam Altyn hem-de Meditama bu gepleşige diýseň gyzykýas tüweleme işleriňizde üstünlik geljekde diňe öňe udaçi size köp köp sag boluň. Ýene bir tesirimiz Gülzar Amanowa media tomy işgärleri salam siziň çykarýan wideolaryňyzy bir ýyldan bäri görýän örän gyzykly Altyn salam media toman diňe sen alyp baraý nesip bolsa diňe men alyp baran görýäňizmi men alyp baran wagtymdan başlap görüpdir Onda men gyzykly alyp barýan-da. Indi gelýär soňky teswirimize, Gurbanmyradow Polatmuhammet, Meýditama siziň hemmäňizi Garaşsyzlyk baýramy bilen gutlaýan, işiňizde üstünlik, Altyn Senem gaty gowy alyp barýaň. Teswiriňiz üçin sag boluň, hemmejäňiziň Garaşsyzlyk baýramy bilen ýene bir gezek tüýs ýüregimizden gutlaýas.

Köýnegim gelişipdirmi? Hem zat normalny. Ruslan çaga bilen ýazgyda şu an. Bäş sagatlag ýoldan gelmedik ýalak boldy ýaňy. Wapşe ninteresno. Klip täzeliklerine Sen şeý taksaň näme deýin? Ertekimi? Skazkamy?

Bor baş. Ýene bir tesirimiz Gyzylgül Azadanyň Lada aýdymyna. Gidäýde. E gidäýde. Näm özi gowy ýazmandyr-ow. Ýaňy diňläp geldik ýoly. Lada kalambada. Keýp ýatypdyr. Men näme edeýin şuny.